Ti hian kan hmang ta a, sang hnih sawm hnih January ni khat rawn in tan atang khan he hun hian min mawlh a, ah ka ngaihtuahna zat ve hi a ti buai reng mai a, a chhan chu kum tam tak kan lo thawh tawh na kan chhuahsan ni leh thla February thla rawn thleng tur. Tih kha a rilru ah a awm reng a, ka theihngilh ngai lo a ni. Engemaw chang chuan zing dan hnih atang hian mu thei tawh lo a ka han men tlang chang te pawh a awm a, chutiang chuan min chim thin a. A thil kal tawh liamtin theitu chu mi vannei ber an ni entia hun kal tawh liamtin theih hi a har khawp mai a ni. Chuti lai ah chuan vawiin hun kan hman na hi engtin nge aw? Pu Thlanga te hi pu Rama te kan pension a hung te khan thu an sawi thin ni ka lo thin chhiah lo a ka ti a, thu han sawi tan dan tur ka hriat thiam a, ka ti khawp mai a eng anga han tlan tur nge? Engtin a han tih tur nge ni tih teh thiam har ka ti a. Nia, nichin Sisaio a thu han sawitu Pu Van Lalpiak Thanga khan kan nu chungchang a rawn sawi dang a. Zirtirtu hi a nih ngang taka thawk thei tur chuan sikul tan hun dik taka tanpui thei tura kal hma deuhte ngai a. Ban tlai tum te awm a, khang khan chhungkaw lu mawhphurhna a ni. Khatiang zawngah khan ka hna min ngaih pawimawh sak leh hma min lak saktu, ka tlai hlaua min buaipui thintu chu kan nu kha a ni tia kha hei zirtirtu chuan kan hre vek ang a, engemaw chang chuan han muan chan deuh chang te nen kal tawh rui tlai ang e. Hei sana khi en ta che, min han tih thap chang te hi a awm thin a, chuvangin amah uina avangin mi tangin min tha lo mai la, min chhiatna lutuk nei lovin vawiinni ka thleng thei a ni. Amaherawhchu vawiinni hi min thlenpui thei ta lo a, Nichuta kan chairman-a sawi ang khan a lung chhe zawng leh rum ang chuan ngaihtuah lo se la, a tia tukin hma takan ka thu a, thlanah thlan mual lamah ka va kal a, aa tawngtai na te ka va hmang a, chutiang chuan hun te ka va hmang a vawi ni leng a, aa min telpui tur thlarau dala min telpui turin te ka va ti a, aa Pathian hnenah khatiang zawng kha chu aa sawi ka duh lo kei ka. Kal hmel zung zung thin a. Sesa kan ti hei kan headquarter hruaitu tena an hriat hria tho rual in kei hian a bik in sesa zar hi ka zo nasa khawp mai a. Kan dan ah an chawhlui kil pui ten boral chuan sesa in an thei ang tawk in ral a nei thin ang tih a nia. Chuan khual khua Hringdunu leh pa te an boral in a ral thin ang ti a ni a. Mihring in a in hnem tak tak thei lo tih hi tih mai mai lo ni. Vawiin hun hi eng angin nge ka hman ang engtin nge uk ka thlen ang tih ngaihtuah hian ka buai reng a. Mahse. Kan thawhpuite hmel kan hmu nak nakah ka rilru a dang daih mai a, min thlamuan, mihring hian lo in thlamuan theih tih hi nichin khan chawp chin in ka ngaihtuah na a awm a, a in thlamuan theih loh, a in nem theih loh tih hi chu tih mai mai lo ni a, hmun hlauhawm deuhah lo awm tai la ram a fian rial a pawh a riak dawi la, a riak ve tur pahnih pathum chauh pawh rawn kal se. Kan lo muanpui dawn a lo ni. Tiang hunah pawh a kan thawhpuite hian min van muan tak em? tia kha i ka rilru a kha ti zawng khan helaia ka chhut lai khan ka ngaihtuahna a rawn awm daih a. Vawinia a ka rilru tihlimtu tilawmtu a lungngai leh a khuar lampang a kal lo a. Hlimna leh lohna lama min rawn thlentu chu nang ni ho hin ni tih hi ka tan. Thlarau lamah, Isha lamah malsawmna i ni tih kha kan sawi duh a. Chuan ka nu in min borualsan a. Sesa hian min thlah pawh hi ka ring ngai lo, kan inah chuan tlawhram hi an hman ve pawh ka ring ngai lo a. Mahsela, ka nu Thlahna, ralna hun min nei a, kan rawn nei a khawlian a boral daih a nia. Chumi hnuah ka fapa Zema an boral leh a, sesa a pawkin min thlamuan turin a ralna hun ka inah tlawk rem fawi niin a, an rawn nghawng leh a. A tum thung nan ka hnu in min han kalsan a, an rawn ngei leh a. Sesa member ah chuan a leh. Râkna nei ngun mawlh mawlhna chhungkua ka van em? Sesa hi a lo, Sisa tin hi a lo van hlu tak em tih hi thil chi hrang hrang ka ngaihtuah lo, ka ngaihtuah let vang vang thin a, khatiang khan Sesa hlutna kha ih ka hmu chiang em em a ni. Chuvangin tuna member la ni lo a te a member ni thei tur ang chi te pawh hian session member ah hian thahnem ngai taka tih mawlh mawlh tur a ni zia te kha thu hma ang deuhin kan sawi duh a ni. Tin nichin khan.

Dar lawna dah tur khan press-na kha nasa a kha lai hian politics-a inthui pawhna nasa tak nge awm a? Nangni tlang dum tan phei chu dar lawn ai chuan Aizawl ka la hnai daih zawk alawm. Bawngkawn headquarter kan duh tiin hming rawn sign rawh u te khan rawn tia campaign-na chi hrang hrang khan hmaan rawn la a, kan han inhmuh khawm khan. Khang lai hun khan aah ka u vela nithlina ka din tir tak te kha Darlawna thawk Darlawna in leh lo neiin awm lai ni bawk a, Darlawn lam kha ka tan bur mai a kei khan khi lam tlang dungi zawng zawng chuan Darlawn kan duh. A hnai zawk bawk a, ka ti tlat mai a. Aah, Darlona sub headquarter awm theihna tura lehkha latute zing a mi a tih a kha kha lai velte kha i ka lo ngaihtuah miah loh khang lai boruak velte ka kan tarlang duh hrim hrim a. Darlona sub headquarter awm duh leh duh loh pawl, bawngkawn a nei hlem duh pawl, khulai a chhuah duh lo, a Darlona ber press na bawk si. Khalai inpawh lai kar hun te kha i men ngaihtuah chhuah tir a, tin Pu Nun Muai te ho ten Pu Lai Nura te ho in committee an han koh thin a, hetah ke in ka chhuk thla a keu ran kawng a, Sawleng thlawm a ka kai chho a, tum khat phei chu Pu Nun Lawman a committee tur in khilai tlang in rawn kal a, ka fapa hian. Dar lawn ah va dah mai ang che han inbual zo se la lo la nghak lawk a rawh tia pu nun lo ma te ah an bike te a min va dah chang te pawl lamah chuti bawk chuan thlawh hma ka liam tha ti khan vang vat nen an ni headquarter ho lah khuan duh hun hun a committee hi an rawn ko mai thin se ka ngai khawm pui ang tluk khan khang lai hun kha chuan committee kha ka ngai pawimawh a. I ka kal tlut tlut a, a duh pawp in duhsak hlawm thin a, tun du ka rawn si lian deuh hnu ah hian a ka bag up lutuk duh tawh lo nge ni eng nge ni ka mawng a lo rilh ve ta deuh a, kum a lo tam hret chuan han zin chhuah te lo harsa a, chuvangin duh ang khan i. An committee kohnaa pawh hian ih lirthei te kan khal thiam bawk lo a, tunlaiah kei a kal thin hun lai ang khatin se ka kal leh mai chuan ka ring a, mi bike ten an kal a, car ten an kal a, ah kei a han kal ngawt kha rem chang si lo a, bike kan khal thiam bawk si lo, car kan khal thiam bawk si lo, raivar nen petrol man nen khan ah a buai thlak tawh si a. Kal lo ah te hian tunlai changkânna avang hian ka tlâk chauh ta a, tuna kan hruaitu te pawh hian min hrethiam viauin ka hria lawmawm ka ti a. Tin, a mimal takin hei Pitluangi Dâita kan training pui e, Pu Thangmasa te nen pathum sawmkhawkuma training kha hei vawiinah pension thla thei dawn hmel chu service, An la naupang hret bawk a, service an la ngah deuh hlek a, pension hmasa ka tang a dai tleng i hawi saw lai sawn a thu a, thian pathang hmasa chu an in la naupang deuh a, heng ho te nen hian kan training ho a, khalaia kan training pui te a. MP te headquarter lama hruaitu chanvo nih na nei lo. Mahsela keimah pual liau liau in a rawn kal ni tih kha ka lawm em mai a, kan tar lang ve leh hrim hrim a ni. Chuan ka sawi ang khan a an eng ang chin nge kan hotu ten an ah pension hmasa te khan tiang hian an sawi thin aw ka ti a, thil thlum deuh, thil tha deuh ah an rilrual hriat vawng vawng tui han tlei hian te kha, A chhahawm rawh tih te kha ka ngaihtuah a, mahsela chutiang chu engmah keimah atangin hriat ka nei chuang si lo. Zirtirtu hlut dan, zirtirtu nih that dan, department danga thawk te nenna kan inal loh dan ah hei inpension dawna nang hi chu chutiang khan anga nia kan sawi uar hret bawk a, headquarter lama an rawn kal bawk anga, Sesaiin min thlah vang a kan tia. Keini chu chutiang tham kan awm lo hei thenawm pa nen kan chhuak rual dawn a, Pu Ding Thara nen a a khuh a duh hun a programme a siam maiin ka hria a, haw haw Runpui dawn ni saw pasarih vela ka ti ve mai ang te ka ti a, a keini chu programme thlenga min siam sak tu an awm vek a ka ti a, kan sawi uar deuh hlek a, a department dang te nena kan in al lohna a nia tin hnaza awm. Kan Lal Isua Krista kan Pathian ngei pawh zirtirtu a ko a ni. Chuvang kha mi nihna ta eitur kengtu chu sorkar department hrang hrangah zirtirtute kan ni. A hna a zah awm a, tun hma atangin mi ngaihsana ni thin. Mahse. Ka lo thawh chung khan hna zahawm tak thawktu ni si kha zahawmin ka thawk em tih te kha ka inngaihtuah let a ni. Chuvangin he hna hi ah a zah hna zahawm thawktu ni si zahawm lo deka deuh a thawk thintu nge ka nih a zahawm taka thawktu tih te kha han pensawm dawn meuh chuan kan lo thawh tawhna thin dana te kha ngaihtuahna a chhui let a. Service la nei deuh ila aw chuti chuan khati chuan kan ti tur a ti te a ka ngaihtuah let a, chuvangin he hna zahawm tak he hna pawimawh tak mai a sorkar hna hmu emaw ka ni te sorkar hna thawk anga kan thawh chuan kan ti dik hauh lo missionary hna a ni zirtirtu hi. Sorkar hna a ni lo, missionaries hna a ni ti zawng hian ngaihtuah na chang ka lo hre ngai lo a ni aw tih te i vawi ni hian ka hre chhuak a. Tuna a hun la nei mek la thawk mek a te pawh hian department sorkar hna thawh ang a ni lo kan hna hi missionary hna tak tak a ni tih te kha kan rilru a awm thar se a tha awm mang lo tih te kha i ka rilru a awm a. Tin nichin a pupi te a sawi ang khan naupang tam tak kan lo chher chhuah ve tawh a Zatel i boat exam ah tanga ka chhiar a zal eng zang nge ni aw ni kum hma kum sawm vel kal ta pawh khan khanglai hung kha chuan Poly te ka sawm hnih te an ni thin a naupang ka sikul atanga Poly chhuak khaw kha i an thahnem tham viau tawh a hna duhawm tak tak lehkha tawp zir Kan tiang te pawh an lo ni chho ve nuk tawh a, chung rual a ka hriat ve chuan kei te lul hi eng nge maw ka nih a mi hriat reng thin ni ka ti thin tiang deuh in chung khat chu Aizawl city bus a ka chuang a thut na ka chang lo kawng ka vuan in ka thle ka thle mai lai khan tu te nge min rawn pawt chhen ni ka ti a kan en chu Delhi a MA pass tawh ka sikul naupang hlui te khan sir hetah thu rawh sir hetah thu rawn ti a mi rawn hnuk phei a ni a keini chu kan in pawm thuam a enang hetah thu rawh khatiang degree nei sang tak tak te ho khan city pa chhuah pawh sir ni ka hlawh theih na hi enge a chhan. Ti hi ka ngaihtuah a then. Chuvangin kan naupang lo chhuak lehkha thiamzir sang tak tak tawh ten khawi lai hmunah pawn tum khat chu khulaia aluminium a hetiang siam thin ben a ti mai in a sum pui loh chuan an thleng a midang chu an hreh lo ang a. Local rawh helai hian thingpui la rawn inrawltiah tur mai maw a a unika tia kan en chho kha min lo hui a kei ka nia. A, A hnuai thawk ho nen an hei kan naupang lai kan zirtirtu ni hi thingpui va ko ru ti nghat ti nge? Naupang te te an ni lah ka enkawl ho khan eizawmna ngiam nghet tak tak an nei hnu pua khati khawpa min zah thin ti hi eng nge maw ka nia i hriat reng thin ni ti. Mihring hi heti ve mai hi ka nia e tianga min hriatreng thin ni ka tia Pathian hnenah khalai hunah pawh khan aah lawmawm ka tia lawm thu ka sawi a khatiang khan hei lehkha thiam tak tak te zir sang tak tak ten aah

Call a ka ngua sir. Lam hela ka rawn thawk dawn asin, RMS e high sikul ah a ti a. Kan en a, David Lalkiam lo kha lo nia. Khat iang i chi ho MSc te, MCom kan ti ang chi, MSc BEd kan tih te ho te hian in ah min han sa thin hi i lawmawm ka ti a. Chu chu Ka thawh thin leh mite tana ka lo thawh nasat tawk loh zia te ka ngaihtuah hian keimah lawmna thuruk min thlen thin tu a ni. Chuvangin kan thawh laia naupangte, mawlte emaw kan enkawl kan tih lai hian, Kum rei vak lo khawng kha mi puitling miza awm an rawn ni chho a, khang ho khan eng angin nge mi an thlir zui thin zirtir tu hmuin min hmu zui em tih te hi i zawhna i awm thei a ni a, chuva'n tunah hian nia kan sawi chu khawliana kan naute zirtir tua lut kha ka tihote hei ka fate hote pawh an awm a, heng ho te pawh i kan fuihna. Ni se la, heng hi mihring kan fâ na ni avang hian i hun kal zêl a, kan awm lo luh kan tih hnu thleng pawhin kan chanchin an sawi na a mah kha chu kan zirtîrtu an ni thin asin aw tih tlâk khânin kan la zirtîr, kan lo thawh thin a pawimawh ni tih te hi vawiin ah hian kan sawi duh a ni. Tin, a tâwpna berah chuan. Npt a headquarter te a sesa kan tih te vawiina citation te pawisa fai te min rawn pe te tin helai ah kan bank a mi tam tak in an dawr muh bul lai kar a kan bank manager leh staff te pawh min rawn chaw awm a, an rawn kal te department hrang hrang atanga rawn kal te in hmel duhawm tak tak mai kan hmu a, lawmawm ka ti tak zet a, tin Aizawl lam atanga rawn kal, Khawlian khu atanga rawn kal, a khua ringawtah pawh hetiang pension thla an awm mai si, khaw sawm chuang lai mai kan han kal khawm te hi I lawmawm ka ti tak ngawk ngawk ka phu lo hle in ka hria a, Vawinia a hei kan tu fa te khawchhe kara a khawvar tlat atang khan hmal la a fiang hian a ka chunga vawiina a tha mai ni lo, sum leh pai senga. Rawn kal zawng zawng te thil lung takin in chunga lawm thu ka sawi mawlh mawlh a ni tih kha ih ka rawn sawi thei tawk ni se ka lawm e. A thatna lai pawh a awm maithei a chhiatna lai sawi dawn chuan. Sawi se an ni dawn lo va, kei hi tanna hun hman pawha darkar khat hmang thin ka nia. Diet training na ah devotion sermon na hunah pawh khan kei chauh darkar khat sermon thin ka nia. Efilal lura kan diet kan principle khan. Pu Thang hmasa a chauhin heta dana kalh ngam Minister pawn an kalh ngam lo a, naktukah thuhril turin kan ko leh ang an tia a tukah mian an sawi nawn tir ngat a. Vawiinah hian reilote chauh ka sawi ang kha kha ka sawi na a, Pu Thanga hming hi A hming tluan hria pakhat mahin awm lo a sawi ka duh a, Mizoramah hian Pu Dawng-a kan ti tluang ringawt a, kei chauhin a hming tak tak hria ka nia. Chura chuan tur sialmata hian training ho reng mai kan nia, vawi khat pawh. Hming a, mahni self introduction neih tliar tliar ania zirtirtu zahnih rual i mission a kan thawh lai khan Doctor ro chunga pu dai te te nupa in min haw va, kan hming te chu chak chung chung in kan sawi a, amah mi aa deuh phiang phuang zan a chang thawm ang lo chuan a sawi sei ta lutuk a kei kha ka lo zak a, a thiam fak a ni sia. Doctor ro chu ngapu dai teh, Zofa te zingah nana na ama ang tluk hi kan piang leh angem aw ka ti a, usa ah khuan mi ropui sawmhnih zinga pakhat a tel phak ve nia. Pu Donga hi Pu Rochunga te nupa in an ngaina khawp mai, keini chu min hre fuh ve mang lo, a hming an sawi chu mah ni hming kha kan sawi tliar tliar a, Tawite a chetchhiatna ka sawi seng lo a, a buah kan la chhuah mai lo nia, a hming erawh chu ka hrilang chu a an ding ve a, bial lanin a zak viau dawn a muk atia, keini fing laklawh fing zik tluang mang lo zahna chang hria, ani zahna chang hre lo khawpa ata chu kan tluk teuhlo, a hming a an sawi mai zawng. Kan thawhna sikulte nen ti khan thutak deuha sawitlai ang tliar kha ka an nia. Van Lalchung Pathian malsawmna dawng lian Lal Bahadur Sasithia ka ni a ti. Tirimawi leh Pu Rochunga khan lawm ta khawp. A hnuah phei chuan khawiah nge Pu Dawnga khan ti deuh reng. Fiamthu thawh turin an koh chhuak a, sawi tur a hre dawn lo mawni ka tia. An sawi zet chu a aa phuang a, sawi sawi tam a. Hostel ah kan han lut khawm chu kan thiante ho state hrang hrang atanga lo kal ho khan hei Tripura, Assam, Meghalaya leh Nagaland atang te, Mizoram atang te kha kan thianpa fiamthu thawh kha fiamthu Ni fîril fî thu fîng tak a ni. Mizoram chu an lo changkâng khawp mai mi an tia. Ama zârah hian ka lo changkâng a ni. Kei lah chuanin i ah e mai i hming ni lo lo mi pakhat hmingah Lalpahnih ni vawi ni awm thei lo ang. Ani chuan min la hnial khang laia ka hming dik tak a ni. Ka pu hi pasaltha nia, German ralrun Bahadur tih hming hi ka hmingah a put tir a ni a ti tlat. A pu kha zawt leh dawn hi kan zawt phat tawh bawk si lo. Chuvang chuan ziak ngata in chhinchhiah loh chuan in theihnghilh leh mai thei a, Lalbahar. A chung Pathian van lal malsawmna dawng lian lal Bahadur Shah Sithiya a ni a vawiina pension kan thlah ta. Kan khawtlang ti mawitu hi kan khawtlang tan pawh hian a mawi khawp niin ka hria. Mahse tawite men han ko takah chuan Pu Chairman a zahawm viauna pakhat kan sawi leh lawk anga, khulai, Amah hi bo hmang ka ni tih ka hria e tih ang hleu nia, bo thin a nia. Aizawla a kal ve rawk mai a, thim hlim a ni tawh a, khua thim tan, passenger zawng zawng. City bus hi atangin an chhuk vek tawh zia. Conductor leh driver chuan aw amah a la thu ngat ngat. An han en thin, an hre ngai si lo, hlau tur nge khaw ngai tur chi. Khai, a tawpah chuan ih hetah at khua thim tawh, Bethlehem veng mawngah an awm daih tawh mai sia. Sangha kha tlai chawhmeh tura khai kha khai ui ti ti tawh khai chal chal a ka pu khawiah ngei kal dawn an ti a ramthara a ti daih a ti a e e e khai an ti a an khawngaih ta amah a chaw khan phur let vang. An phurh leh tak ah chuan in Telteris khuar vel an thlen ta chuan Helai chin hi chu ka hre tawh ka bo lawng min chhuk tir u tih pawn i bo vang an ti tlat an chhuk tir mai phal an la an la hruai reng hle ta Ramthar e ri an thleng tep tawh hetah hian chuan ka pu i kal thei tawng tiraw ti a. Thei tawh ang chu male, a ti. Amah laiha khawngaihtute lawm hnekin a fil hmur tawh em tah chuan le hla deuh a kal hung hung hung a, bus conductor khan a bo pala nge a kal dan hi a la dik em tih en zui khan a la kal sual em lovang chu maw tia. Lo va en zui vung vung kha aw aw aw min la thir zui ni ah emaw ka nih in ti nih hi maw le la Aizawl ah khan ka tel lo chuan in a zin hi ka phal ngai lo a ka ngaihtuah a phian em em a ka naupang kaihhruai a nia pakhat kan sawi leh lawk Pu Paula nen kan pathum in kan thu tlar alawm te a ning na ah ni leng thak in I a laiah pu dawnga ka sirah pu a sir lehlamah kei sir lehlamah pu bawla kan thlung a hnung lamah mut thluk remchang a hnung deuh chuang aw kan ti hetah kan hotu pa in tui zet mai hianin ani leh i unit tehna ah hianin a unit teh lutuk a mark za thleng kan teh hi teh dik tak tak theih lo grade a kan then dawn chuanin Helai dawhkan sei zawng hi nangni chuan khart atang pawh khanin ih engtin nge a in mit lian a meter chuan in sawi dik thei ang, inchi in in sawi dik thei dawn em e, centimeter in in sawi dik thei dawn em e chu chu ni a teh dan dik chu Pathian lo chuan tuin nge sawi dik thei ang an ti a. Amah muthlu harh futin hetah dingin. Kei in ka hria a rawn ti. Pu Paula nen e khai hei hi thutpui tawh lo ang a za thlak e mai kan ti a e pakhat lek ka sawi reh lo tunah hian pi hming i hming sawi lo a thut leh chu ka ui tlat e pi hming i tak kha aw khaw velah hian ka mi ui ber te zing a mi a ni chiang lutuk a. Ti hming i hming ka sawi anga ka duh tawk tawh dawn nia. A fel ziah hi in sawi in sawi kei pawn sawi tur ka la hre teuh mahse a fin ziah pi hming i fin ziah hi tuman in sawi ngailo pakhat ka hrilh ang chu. Pu Dawnga hian vawi khat chu a hre ve tan deuh a min an ei thin hria khan Hmingi hnenah, Hmingi, Abrahama buhfai i lei ve ang u, a tui khawp mai an ti nia. Pi Hmingi chuan. A nui lo reng reng, Enge chu chu pawh ti lo reng reng nia, ka va leng e a tia, arham buhfai a va nei nghal e. Pi Hmingi kha a fing khawp mai ti ka vawiinah hianin ka ngaih zual a, a fing em mai ti kha tumah Pi Hmingi finzia in sawi ngai lo, a fing lutuk kei zawt tam tak sawi tur ka la hria, ka ri ka duh tawk mai ang ka lawm e. Kan sawi tawh a, a chetchhiatna kha ka training puiin a rawn sawi ang khan tlemte kan sawi ve ang e. Kan training ho lai khan kan la hre chiang lo va, daw tih min lo hrilh hnem awm mang e aw tih ka ngaihtuah a, tun hnungah hian kan han thaw kho chho va, a bulah hian kan awm a kan bawr luai luai kan nui dur dur zel mai a. Chutiang chu nia kan hlimpui em em a training ho ah pawh a hlih a inkawm ho zual kan ni a chuan vawikhat chu thil pawi a ni tawh lovang a hostel ah an awm a ni ho hi zan ah khan in an bul lawk Aizawl north office kha thawm a lo awm a niang hostel mipa ho khan va tleh phei ta huk mai a. an ni an kut tum bawr hi a lian hlawm nasa mai si a, chuanin an han khawih a ni lo tawng pawr ve deuh si a, police pawh khan thleng hman ta lo niin ka hria kha a thi ta mai si a, an mikhawi kha a ru ngeh ru lo pawh hriat hma khan an sum hlum der mai ni chuanin ih. Ani hi chu a insawi fifim thiam a tawngkam thiam nang ang chu lawk a pa pawh a tang ve lo va, chuanin Pu Kaisara te ho kha chu an insawi fifim ve thiam lo aniang chu lawk a pa ten tang a zan ten riak a, a an mikhawi hlum kha dai te kan Chowkidar fapa lo ni bawk nen a buai ta nuai nuai mai a, an kut tum lian leh an tha tho hun lai kha nia an ani hi chu insawi fel thei pawl a nih chu khatiang kha nia tawngkam thiam dan tur kha chu a hriat mai a, police pawn an man ve lo a ni tih kha kan sawi tel duh a, ni hnih vel chu class pawh kan kal thei lo a ni a, an chum lun ber a kan chowkidar fapa kha ni miau mai si a, kan buai te khatiang anga training lai a. Tual that kha an vang viau in ka hria a, ka ring a ni. An pui riap riap a nen training lai hi. Pu Thanga hi chu tel ve lo a nia, khata kha chuan Pu Dawnga te, Pu Kaisara te, Pu Hmangaih te, Sakawr Daithawk te sawn nia, an thah hi a tho zek zek mai bawk si a. Mi te chu thil an lo ruan dawp a ni pawn police case ten thleng a, police ah te an ri pawn, police Kha an thlenpui hman lo anih chuan mi ho chuanin te kan sawi duh a, kan bawr luai luai reng mai awm khawm na tawh ah chuan a bulah hian kan nui huam ham reng mai ani a, an tih ang khan a thawh na ah te MPTA ang ah te training a lo kal pawhin darlawn BRC ah te pawh kan la nui pui dar dar a. Hei kum thar atang chuan season thar atang chuan a hmel kan hmu tawh dawn lo va, uiawm hlein kan hria a. Na keini chu kan kum hi puai chi dar zika min ziah ang ang kha kan kum a ni mai a, matric kan exam dawnin pu dar zika min ziah kum kha min lo ziak upa deuh zia chu kan pension ve daih tawh ang a, pu dar zika min ziah kum kha kan kum a ni tawp mai. Thlang hun lai kha chuan kum bik kha awm lo a tih te a kan sawi tel duh a. Pawitawngah hi eng ang nge a kum dik takah hian nge chu a kum dik tak lo ka hre lo va, an naupang min ti ngawt a kan naupang bik lo na hei kan secretary hi ka naupang chhuak a nia kum sawmhnih zet zirtirtu a thawk ve tawh a nia hei hi kan naupang chhuak te an ni pha tawh a kan naupang bik tawh lovang tih kha chu han ring phawt mai ula chawng vel chu kan dinhmun a ni a. Suangpuilawn kalte pawh hi a tinuamtu a ni a, he training nihkhuate pawh a tinuamtu a ni a, chutiang chuan kan hruaitu chhuanawm tak tak te, nuam tak tak te an han pensawn zel mai hi a nuihawm hlein ka hria a, tin Puthanga hi kan training ho hi kan inkawp khawp khawp e, a thi dawn hi bawk a tia damdawi inah te an kan a, damin a chhuak leh chutah ram hlunah ka la zuk zawng chhuak leh a, chu chuanin leh pawh lo inlet. Ti thei mang lo tawh thei hram hram an la mang e ti thei deuh chawr kha nia eh ramhluna awmna ah te pawh khan a far nu tin ah te khan ka la zung zawng chhuak ve chang chang a chutiang chuan kan training ho hi in pawh tak in nel tak ih a tha lam ah pawh a che lam ah pawh in hre zui kan ni a khaw khat ang a lo awm kan nih mai bak ah training ah pawh in pawh em em kan ni tih kha kan sawi tel duh bawk a. Pu Thangai chu dama ka hmuh leh kha ka ring lo reng reng kha ti lai a nat nasat lai kha chuan a cher chhe bawk sin nam an la lutuk tih ringawt mai kha a nat dan kha a ni a hetiang ang a dam taka a hnathawh na hmun lam herh te thleng leh thei te hi a lawmawm ka tia mahni khanin pi roki mi pension khan ka rawn kal a thlah khan khawnge ka ti hnathawk a niang. An lo ti ringawt mai a, ka tin a rim tep a, a hmel muk a kan beisei lo tel lo hi vawiin chu a lo tel a, pudong a ze dik tak te a rawn sawi a, kan training lai ho a ngaihawm hle mai sangkhat zakua sawmkua kumah kan training ho ni vawiin hian a kan ngen anga kan pathum hian thla te pawh hi lak ho ka duh ve a, tun bak hi chu hun a awm tawh dawn lo va, kan hlim em em reng a ni kan training ho kha tia kan sawi tel duai a, ka lawm e. ka niin ka hria a an in hi ka thlen ve na fo a nia ih a kohhran chhuah san tak lamah khan kan awm a i tih mai ta ila a ni awm e kha ti hun lai khan ah in pawh takin ah kohhran lam zawng pawh kha ni chin a pawi sawi tho a kan sawi ve ngei eh kan thlen in te ka thlen in thin te nia A rei tak mai hi kan inkawm thin a, eng engmaw sawitu hi lo ngah kawp mai a, a nu pawh kha ti tho kha a ni a, a nu pawh kha tawng duh mi biak thiam tak mai kha a lo ni a. An chhungkuaah hianin engti zawng hawi pawh hian lut ila kan engthawl em em mai a, kan ngam siap mai a ni tih lai kha hmasa berah chuan kan sawi duh a. Tin dawt leh chuan kha association lamah pawh kan han thaw kho va, keipawh a tir atang khan kal a awm ve ngat ngat a, sub headquarter lamah hianin khang atangte pawh khan kan han inhria a. A kan in nel em em a, mi kei hi chu zak zum deuh hi ka nia, a ni hi chu ni chin a hei pu thangma sal seng deuh khan hi a chuti ang chu lo nih vang a ni ka ti deuh a, a thian ah hian mi hi siam zung zung thei a thiam niin ka hria, chuvang chuan in a thawhpui pawh kha nuam dawn hleng ka hria a, hetia hmun hla taka. Kan han thawk ho pawh kha a bulah chu kan ngam siam mai a khatiang khan hlim takin kan awm thei thin a ni tih kha i kan intar lang duh a. Tin chu lo leh chuanin Association a kan han thaw ho naah hianin ah ani hi thubuak thlak thiam heta se sign a siam deuh tho kha a ni a, eng pawh hi hmachhawn ta ila. A ni ho hi chuanin rorel te hi kan fel hma dawn hle mai, a hahdam thlak dawn hle mai tih tur hi a ni. Chutiang tak chuanin thu te hi a thiam a, a tawng dan phung te kha chu engpawh lo ni se la, an finna leh an remfiahna kha a pawimawh lai ber chuning ka hria. Pu Thangma San. A lo enkawl tha ta viau ni awmin kan ring deuh a ni. Hei zirtirtu ah a hun rei tak a thawk a, mi te tan malsawmna a lo ni a ni tih kha a chanchin leh a naupang te atanga ka feedback ka han hriat khanin a lawmawm ka ti a, khatiang ang. A kha chu kan tawng lo mai che keini hi chuan in eh khatiang taka zirtirtu nih tling an ni kha a lawmpui awm ka ti a. Vonnie-a hianin eh pension thlah turin he laia kan lo kal a. A hma daih khanin eh heta kan thiante kan rawn thlah erawh kimite kan thlah khan, A hmani lo kal ang chiu a ti a, mahse hmani han kal em em kha chu a ni bik chiah lo va hei, ah an ni ah kan lo kal a, tlai lo tawk chin kan lo thleng a, ah hma taka kal a khua te han fang vel a sawt a, vanbawng lam khaw leh te pawh saw a va fan kha a duh a, ah han fan kual vel a lung leng deuh hlek niin ka ring a, khatiang ang han fan kual kha min duhpui deuh hlek a, mahse. Ahh kan hman ta lo chu a nia hei chaw te min ei tir ve chuan in kan engkhaw kan kal daih mai dawn kha a nia ahh in ngaih thu pawh kan sawi hman dawn lo chu a nia ahh hlim tak in amah hi kan han thlah thei hi a lawmawm ka ti a an nu in lo awm lo sawn tawh mah se amah hi ahh zirtir tu a nih na ah leh a thil tih tur tul engkim mai ah khan in ehh Bahlahna nei lovin a thawk a ni, a hna te rinawm takin a thawk a ni, mi entawn tlak tak a ni tih laia kha kan sawi duh pakhat ni ta a si la. Tin, hna kan thawh na hrim hrim ah hianin theihtawp chu a ti mi nih hi lo pawimawh khawp mai. Lo lam hna pawh ni se, huan lam hna pawh ni se, kan sikul lam hna emaw kan sawrkar office, Hna lam pawh ni se, thei tûk chua thawk mi ni hi a lo pawimawh hle mai a. Chung mite chuanin fak an hlauh ṭhin a ni tih lai kha i vawinia hianin amahah pawh a lo langin ka hria a. Sisa helai mite an hre chiang ber niin ka hria a, amah thla na sawitu khan sawi thiam khawpin ka hre bawk a. Khatiang khanin keimahni Primary zirtîrtute hian. Hal pension ta mai hi chu vawi awm ve o tih hi kan rilruah lo awm thar leh zual a, kan thla hlel hle mai, kan la mamawh hle mai a tih kha. Tin, tunhnu hi chu ka kal tha duh vak lo a, a tih kha tak tak a nia. A hmel lo hmuh hi kha han duh thin a, he ta Pu Sai nen hian, Ahh committee member an nia ahh puisa in motor a nei a ni pawn a nei a khawi maw tal zul lo ka lang chu maw kan tih kan lo thlir vang vang thin a mahse an hmel hi hmuh tur lo vang deuh hlek ta an mawng te lo rilh ve deuh hlek ta ni tur a ni eng pawh a nih sela tuna han insawi ang khan in ihh u pat deuh hnu hi chuan ahh motor khalh te pawh hi thiam a lo har leh zual deuh a. A, chuvang chuanin lo thleng ta lo a ni tih lai kha a han sawi a, ih, kan lo hrethiam zel thawk a ni tih erawh chu ih, kan tarlang duh a. Helam atang hian, ih, tute emaw hi chu hruaituah te kan awm hi. Faa sawi tur kan hotute min han ruat a, ih, hmuhtur awm ang reng ten ka hria a, tin ka lawm viau bawk a, sawi tur tam tak a awm rualin, Hai chhang deuh reuh dan te awmin ka hria. Tiang thlangah hian ka rilru a hla awm ngai loh teh lul nen. Putawng a thlang lam deuhah chuan hla pakhat a lo lut a, a lo lut i tel a, a lo thleng a kan ti dawn a mawni. Chu chu khawvela thil ka ti zawiin ka sual te pawh ngaihdam niin ka thih dawnin ka hlau lovang. Ama kutin min hruai zel thin tih kha ka rilru awm tawp mai a. Pu Daw hian khawvela thil a tih tur chu Pathianin hla pek chu hei a lo zo der mai a, chumi zawh chuan enge ti ang aw tikhat a ngaihtuah chu ni zawng a, Pathian rawngbâwl kha a tihchhun zawng tur chu ni mai awmah khan ka an ngai deuh a. Vawilah hian Pu Daw a chanchin chauh ni loin an chhungkua ni zân tâng khan ka ngaihtuahna. An chhungkua hi a lut nasa khawp mai a, thil dang ka ngaihtuah tam thei vak lo va, a ziak tak tam vak lo nia hei a rei lutuk lo chu a ngai ila e. Anmahni chhungkua chanchinah hian e a nupuipi hmingmawi chanchin hi vawiinah hian tarlan ka hmu a, min lo hmu thih ang ulangin. Kan Felma he sawi ang khanin thulung chiatthlak leh a lungkuai zawnga sawi erawh chu ka tum chuang lo a. Amerawh chu Pi Hmingmawi hlutna kha vawiin hi tar chuanna hun pawimawh tak niin ka hria. Ka tarlang dawn a ni. Hei Pu Emdongliana kan hria education field ah hun rei tak kan thawk ho va kan mi senior a nia. Kan tang chuan a hlu hle mai a. Pu Chairman, a hmasain ka sawi tak tak hmain SESA member te dintir ila pawi lo ang tiraw? SESA member te khawngaih takin inding lawk teh ang. Lo kal apiang te ding tlai la pawn lamah te pawh khin an awm in kan ti a, a lo awm e. Tiin education fee latanga pensioner kan nei te khan awm nual in ka hria, kan dintir lo chuan Pu Ramate min vau hrep ang tih ka hlau. Khawngaihin education. Atanga pensioner hote kha an ding teh se. Kan zah awm a nia, aw a lo awm e. Kan hruai tu hlui te kan zah a ni a en ti tawp teh ang. E, vawiinah hian a thla muan thlakin ka hria a, PTA hruaitu fel tak tak te an awm bawk a. Tichuan hei Pu Emdawng Liana e, Ka chhungkaw hi helaiin thenawm hnai kan nih kan ni a, engkim i kan inhriat pawh a. Pi Hming mawi chanchin kha ka hmasa lama sawi ka chah khawp mai a. Pi Hming i kha nu fel deuh mai, nu hawihhawm, eh tin rual pawl thiam Chhungkua ngaihsaka kohhran ngaihsak mi a ni a, min thlahrung mi huatzuang sawi hlau em em mai thin a ni. A kan kohhran huang chhunga rawn luh hnuah pawh tin a luh hma pawhin khawtlang huap pawha MHCP ah President hna te lo thawk a, khawtlang tan pawh min chhawrh awm tak mai kha a ni a. Vawilah hian Pi Hmingi kha awm ta sela tunlai hianin, A ropui leh zu lawng mamiaw tih te ka ngaihtuahna a awm a, e, ka rilru tina ve mai mai chu in tha tak mai kha a awt ve ni. Chu chu in sak chungchang kan han sawi ho va a phur em em mai a in sak kha, chutah chuan ina han rel chho va. A lua pawh luah hmaiin cancer nannaihin an tlak a, nannaihin an tlak bawk a. Tichuan, Aizawla in enkawlin helaia in sak buai em em mai karah a thih ni lo thleng a, in pawh luah theih la ni chiah lo. Mahse, hei slab te chu chhun vek tawh, a khami lai in ruakah khan a ruang lak lu a nia. Ka ngaihtuah nan i zan chu lut ve nasa khawp mai a, Lalmuanpui te unau ho rilru tur te ka ngaihtuah, Pu Dawnga rilru tur te. Mahse khang zawng zawng pawh kha Pathian remruat na a ni a, khang zawng zawng pial lama awmhawina pension a, mi tam tak te nupa, A dah a, pension hun thleng zo lo mi tam tak an awm laiin Pathian malsawmna ropui tak nen nitihna kan hun sir hmang tuin a sawi ang khan in ropui tak nen chhungkaw hlawhtling tak niin a ti ang hian pension hun an hmang chho thei hi a ropui hle ka hria a. Pi hmi kha a ngaihawm a ni. Engkimah hian a rin tlak em em mai a, Kohhran a. Kan kawlhrangah kan min chhar tangkai em em mai kawlhran hmeichhe hruaitute zinga mi ni a, tin a thlarau nun a hlim em em a, damlohna khumah pawh a damlo ka neh tilo chuan amah khan min lo ti hlim zawk thin a, khatiang nupui tha a nei kha pu deuh hian a phu lo mai maw ka ti thar deuh a ni. Ahahan in. Thiam thu te pawh han rawl ta ila, Pu Dawnga hian inhauna thawm pakhat kan hriat chu hming mawi nang nula senior tawh kei suang pui lawn tlangvala zip hma thla la hmasa theiin hmasa ber ka nih hi kei tlangval nalh leh pian nalh

Kan chhungkua chuan kan chhuangin kan lawmpui tak zet che a ni. PC Lalbuasawi te chhungkua ti zawng in

Kan sikul tan hian eng ti lai pawn a ni pawn sikul tan chuan eng ti lai pawn ka awm ang tih te pawn min tiam a, keini pawn harsatna mamawna kan nei apiang a, kan la rawn reng dawn a, kan la tibuai fo dawn a ni tih hi kan han sawi hmasa dawn a, tichuan citation leh dekchiin kan thlah dawn a, citation a thu inziak hi kan chhiar chhuak phawt ang e. Lawmpuina leh thlana M Dongliana Headmaster Government Primary School one Sawngpuilawn ni sawmhnih pakua February sanghnih sawmhnih a Superannuation Pension phei a awm hi kan lawmpui che in kan chhuang tak zet che a Zirtirtu tha leh zaidam naupangte hmangaitu zirtirtu thawhpui nuam tak mai in kan sikul ilo chhuahsan tur hi kan ui tak zet che a ni. I hun kal zel tura Lalpan awmpui zel che rawh se, Teachers and Students, Government Primary School One, Sawmpuilawn, ti. Sangni sawmpali chuan sawmpariat hun chhungte khan Executive Member a lo ni tawh thin a. Tin, Mizoram pumpuia kan rorelna sang Councillor Meeting kan ti a, chumiah chuanin Member Hnaihtam Ruk a lo chel tawh bawk a, a chel kum te chu Sawmkua pariat kua kua, Sanghnih paruk, Sanghnih pariat, Sanghnih sawm sawm pakhat, Sawm pahnih leh sawm pathum, Sawm pali atanga sawm paruk, Sawm paruk atanga sawm pariat, Tam ruk zet mai Councillor Member a lo ni tawh bawk a. Hetiang taka hruai tur nun kan han thlah theih hi kan chhuang a ni. A bik takin Executive Member nih hi chu a zia tak a awm a, heng lai tlangdungah te, khulai darlawm tlangdungah te Committee leh thil tih nikhua kal chhuah a ni deuh mai a. Councillor Member nih hi thil hau tak tak mai a ni a, Aizawlah te, Kuala Sip ah te, Champhai ah te leh hmun hrang hrangah rorelin, General Headquarter in ruahmanna a siam angin kan kal chhuah ngai thin a, chungah chuanin Pu Dawnga hi taima taka he chanvo lo chelh tawh thintu a nih hi kan chhuang a, Garlawm Sub Headquarter tan hlawk takin ke a lo pêk tawh thin a ni tih kan hria a, kan nuam hle bawk a ni. Tichuan vawiinah hianin MPTA kan han tih hi. A thawktu tuna a ni mek te hian kan ngaihlu thiam hlawm viau in ka hria a, a chhan pawh thawh ho na kan nei tha a, General Headquarter a kan in thlun khawm na te, Sub Headquarter a kan in thlun khawm na te hi Pathian zara a tha em em mai a, tunah hian in Headmaster Upgrade chungchang hma kan han lakna ah pawh General Headquarter minga kan han chet chhuahna ah pawh sorkar kan ko ei zo dawn lova hriatna a awm avangin mahni lawkhan Headmaster zawng zawngin sil dah tur mahni SDEO ah submit theuh tur a ni. SMC Secretary kan ni theuh bawk a, chu nen chuanin thehluh vek tur an han ti rup mai a, kan thehluh hmain sorkarin. Secretariat ah official in meeting a ko rum rum a, kan MPTA hruaitu te ko tel in chutiang chuan in sil dah lo tur in Director ho in ngen na an thlen leh a, sil kan han dah luh tur ang pawh kan chhul leh hial a ni. Chutiang chuan MPTA hi pawl chak tak mai a ni a, zirtir na hna thahnem ngai tak in kan thawh piah lam ah hian in a thawk te tan hian ham that na chi hrang hrang hi a ngaihtuah ve reng thin a ni. Chumi ni vang chuan in Keini junior deuh tan pawh hian a hlu em em mai a. Tunah hianin hemi sub headquarter ah pawh hianin kan hruaitu kum hlun deuh te leh tlema min han uap thei mai.